नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब भगवानक कृपा से अहाँ सब ठीके है तो चलू आइ अहाँ सबक लेल एक बेर फेर लऽ कऽ आयल छी क्लास नौवा वर्गक मैथिली जकर शीर्षक अछि भद्री और हिनकर जे लेखक छथि से अछि लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ अपना लोकनि जे मैथिली पढ़ि रहल छी ई बिहार बोर्डसँ रिलेटिव अछि आ आइ अपना लोकनि जे छै पढ़ब पार्ट पाँच अपना लोकनि जे छै पिछुलका क्लासक माध्यमसँ चारिटा पाठ पढ़ि लेने छी तऽ चलू अपना लोकनि बेसी समय बर्बाद नहि करै छी आओर सीधे आबि जाइ छी अपना टॉपिक पर तऽ सबसँ पहिले अपना लोकनि जे छै लेखक परिचयके बारेमे जानब मतलब लेखकके जन्म कतऽ भेल मृत्यु केना भेल कोन जगह जन्मस्थान छलनि एकर कृति की छलनि वृद्धि की छलनि उपाधि की छलनि शिक्षा की छलनि तऽ ताहि सबके बारेमे पहिले जानि लेब तब पाठ पर जायब चलू शुरू करै छी तऽ लेखक अछि देखियौ लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ हिनका जन्म भेल छलनि से भेल छलनि अट्ठाइस नवम्बर अठारह सए अड़सठि ईस्वी के कहिया जन्म भेल छलनि देखियौ अट्ठाइस कहि देलियै अठारह नवम्बर अठारह सए अड़सठि ईस्वी के जे छै हिनकर जन्म भेल छलनि हिनकर जन्म स्थान छलनि से छलनि आहटगुड़ी जे कि ब्रह्मपुत्र नदी के कछेर में अवस्थित अछि ने हिनकर जे पिता छलनि हुनकर नाम छलनि दीनानाथ बेज बरुआ और हिनकर जे निधन भेल छलनि देखियौ 26 मार्च उन्नैस सौ अड़तीस ईस्वी में जे छै डिब्रूगढ़ में हिनकर निधन भऽ गेल छलनि और शिक्षा छलनि हिनकर देखियौ स्नातक जे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से केने छलखिन आ हिनकर जे वृत्ति छलनि व्यवसाय छलनि और पत्रकारिता छलनि मतलब ई बिजनेसमैन छलखिन आ संगे संगे जे छै पत्रकारिता वाला काम सेहो करै छलखिन चलू सब अब अपना लोग अगला पेज में देखो देखो कृति के बारे में ने तो कृति की अछि देखियो उपन्यास की सब लिखलखिन हन पदुम कुमरी कथा संग्रह हिनकर छनि

भावक बुलबुला एकर ई अर्थ होइत अछि तत्व कथा अछि हिनकर देखियौ दर्शन संबंधी इत्यादि संपादन जेनाकि पत्रिका इत्यादि तै अब हिनकर जे उपाधि देखबै तऽ हिनका साहित्य रथि के उपाधि मिलल अछि कथी उपाधि मिलल अछि तो साहित्य रथि के उपाधि हिनका मिलल अछि एहिमे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी अपना लोकनि जानब देखियौ एहिमे कहै छै नोट की अछि देखियौ कथा संदर्भ साहित्य अकादमी द्वारा 2007 ईस्वी में प्रकाशित समकालीन भारतीय कथा से साभार संकलित अछि मतलब ई जे भद्री अछि ओ कथी से लेल गेल अछि देखिए कहै छै साहित्य साहित्य अकादमी द्वारा दू हजार सात ईस्वी में प्रकाशित समकालीन भारतीय कथा से साभार संकलित अछि एकर जे अनुवादक अछि से अछि आशुतोष कुमार झा नहि एकर जे अनुवादक अछि के अछि आशुतोष कुमार झा मूल रूपे पत्रकारिता से जुड़ल छथि तऽ चलू अपना लोकनि जे छै लेखक परिचय सम्बन्धित जते भी महत्वपूर्ण तथ्य छल सबके देख लेलहुँ आब अपना लोकनि जे छै पाठमे लगभग पचास टा जे छै एम सी क्यू क्वेश्चन बनल अछि मतलब एहि पूरा पाठमे जे जे महत्वपूर्ण तथ्य अछि मतलब महत्वपूर्ण चीज अछि ओकरा अपना लोकनि जे छै एम सी क्यू प्रश्नक माध्यमसँ देखब मतलब बहुविकल्पी प्रश्नके माध्यमसँ देखब किएकि अहाँ सबके पते अछि कि बिहार बोर्डके जे सिलेबस अछि ओ पचास परसेंट एहिमे ऑब्जेक्टिव पूछैत अछि आ पचास प्रतिशत सब्जेक्टिव पूछैत अछि तऽ ताहि दुआरे अपना लोकनि जे छै ऑब्जेक्टिव सेहो जरूरी अछि आ सब्जेक्टिव सेहो जरूरी अछि ताहि दुआरे पूरे पाठके हम पहिले की केलहुँ हन क्लासमे पढ़ा देलहुँ अहाँ लोकनिके आ ताहिके बाद जे छै एकर जे ऑब्जेक्टिव अछि से एहि वीडियोके माध्यमसँ अपना लोकनि देखब सबसे देखियो पहिल का जे क्वेश्चन है की कहत है शिशु राम कत से आबि रहल छल ई बड़ नीक चैप्टर है अगर अहाँ सब ई जे कहानी है से पढ़ब तो बड़ मजा आयत ना एम एक एगो महिला है भद्री और हुनकर जे पति है से है शिशु राम और ए चैप्टर के माध्यम से दर्शायल गया है कि मिथिला में पति और पत्नी के बीच ने केहन प्रेमक मतलब केहन प्रेम होइत अछि से एहि पाठमे दर्शायल गेल अछि नहि शिशुराम जे हुनकर पति छलनि से हँसुआसँ हुनका मारै छथिन मतलब काटि दैत छथि तैयो जे छै अपन जे छै पतिके रक्षाके लेल भद्री की सब प्रयास करैत अछि से एहि चैप्टरमे बढ़िआँसँ बताओल गेल अछि तऽ सबसँ पहिले अहाँसब अगर चैप्टर नहि पढ़ने छी तऽ जाकऽ पहिले चैप्टर पढ़ू तब अगर ई क्वेश्चन के लगायब तो अहाँ सबक लेल उचित हैत मतलब बढ़िया से समझ में आयत तो सबसे पहला क्वेश्चन की अछि देखियो कहे छे शिशुराम कत से आबि रहल छल तो बाजार से आबि रहल छल खेत से आबि रहल छल घर से कि नदी से तो शिशुराम जे छे खेत से आबि रहल छल तो एकर उत्तर हैत ओ की भ जायत उत्तर बी भ जायत एकर उत्तर मतलब खेत से आबि रहल छल एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै शिशुराम आंगनमे की रखलक की रखलक देखियौ लाठी रखलक हसुआ रखलक हर रखलक कि पानी रखलक नहि एकर उत्तर भऽ जायत हर नहि मैथिलीमे हल जे होइ छै हल ओकरे हर कहल जाइत अछि नहि आ बैलके कहल जाइत अछि बरद नहि चलू अगिला देखियौ प्रश्न की अछि कहै छै नहाय कऽ शिशुराम की बदललक तऽ नहा कऽ की बदलक कुर्ता गमछा धोती की पगड़ी एकर उत्तर भऽ जायत धोती नहि नहा कऽ जे शिशुराम छलखिन से की बदललक तऽ धोती बदललक चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी कहै छै भद्री की बनबैत छलैक देखियौ भद्री की बनबैत छलैक भात दालि कलौ की तरकारी तऽ देखियौ भद्री जे छै कलौ बनबै छै अगिला प्रश्न अछि कि भारतक स्थिति की छलैक भारतक नहि भातक स्थिति भात बुझै छी ने चावलके भात कहल जाइत अछि मैथिलीमे तऽ कहै छै भातक स्थिति की छलैक तऽ देखियौ बनि गेल छलैक कि नहि रान्हल गेल छलैक नहि कि जल गेल छल कि गिर गेल छल तऽ नहि रान्हल गेल छल मतलब नहि बनल छल चढ़ले छल एकर प्रोसेस पूरा नहि भेल छलै एकर उत्तर की भऽ जायत बी अगिला प्रश्न देखियौ कहै शिशु राम के की भेलै तो जे भात नहीं रांगल गेल छलनि तऽ की भेल खुश भेल दुख भेल क्रोध भेल कि नींद आबि गेल तकर की भऽ गेल उत्तर क्रोध भऽ गेल अछि नहि अपना लोक जानै छी कि जे मिथिला अछि भारते अछि पुरुष प्रधान देश हिनका कहल गेल अछि प्राचीन कालमे नहि तऽ गाम घरमे देखबै कि जे पुरुष समुदायके लोक हैत आ खेतसँ जे काम कऽ कऽ आयत तऽ जे खेतक मे जे काम करै छथिन आ ओ जे थाकि जाइ छथिन तऽ ओकर जे तामस हैत ने से महिला वर्गक मतलब महिला वर्ग के जे समुदाय होइत अछि ओकरे पर झाड़त ने देखियो इहो बेचारी चैप्टर में देखब तो भद्री सुबह से उठ कऽ काम कऽ कऽ भानस बना रहा छलखिन ने भात रांगि रहा छलखिन लेकिन शिशुराम जे एलखिन खेत से आ ओ पूछलखिन कि कि भानस भेलै तो भात तो भेल नहीं छलै चढ़ले छलनि तो ई पता चललनि ककरा शिशुराम के तो क्रोध आबि गेलनि एकदम क्रोध जबकि काम तऽ भदरियो कऽ रहल छलखिन चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भद्री की करैत छलै देखियौ सुतल छल खाइत छल कि चूल्ही फूकैत छल कि खेलैत छल तऽ की हैत एकर उत्तर सी चूल्ही फूकैत छल नहि चलू आब तऽ गैसके जमाना आबि गेल आ गैसोके जमानामे अखन गैस लेल पेट्रोल लेल मारामारी भऽ रहल छल भऽ रहल अछि मुदा पहिलका समयमे मिथिलामे चूल्ही पर भानस होइ छलै चूल्ही पर नहि लोक जारन लऽ कऽ जे छै फूकि फूकि कऽ मतलब ओहिमे आगि लगबै छलै आगि मतलब बुझै छियै मैथिलीमे कहै छै आँच नहि कहै छै शिशुरामके की लागल हँसै लागल सुति गेल कि हाथ पैर पटकऽ लागल कि भागय लागल देखियौ शिशुराम जे छै हाथ पैर पटकऽ लागल नहि की होइत तऽ कहू तऽ हाथ पैर पटकऽ लागल अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै काल्हि कोन दिन छलै नहि एहि पाठ पूछल गेल अछि तऽ की हैत सोमवार पूर्णिमा के कृष्ण एकादशी की अमावस्या एकर उत्तर की भऽ जायत कृष्ण एकादशी चलो एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै एकादशी के दिन की मना छलै तऽ देखियौ की मना छै एकादशी के दिन खाना कि हल चलायब कि सुतब कि नहायब देखियौ कृष्ण एकादशी के दिन जे छै हल चलायब मिथिलामे मना अछि चलू अपना लोकनि आब अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कि खेत मे मर्द सब की कलकै तऽ मर्द कलकै भागि गेल तंग कलकै कि सुतल रहल तऽ देखियौ एकर जे आंसर भऽ जायत ने भऽ जायत सी खेत मे जे छै बरद सब तंग कलकै ने तऽ अहाँ सब बरद के मतलब बुझै छियै देखियौ बैल के जे छै ने अ, मैथिली मे बरद कहल जाइत अछि ने मिथिलांचल मे जे छै बैल के बलद कहल जाइत अछि आ इंग्लिश में ऑक्स आ हिंदी में बैल आ मैथिली में ओकरा की कहै छै बरद नै चलू एहि से अगिला प्रश्न देखियौ एहि से अगिला प्रश्न छै कि शिशु रामक झगड़ा ककरा से भेल भेलै मतलब ककरा से झगड़ा भऽ गेलै शिशु राम के भाई से दोस्त से पड़ोसिया बहुआ से कि पत्नी से एकर उत्तर की भऽ जायत पड़ोसिया बहुआ से नै चलू अगला प्रश्न देखियौ अगला प्रश्न छै कि झगड़ा के कारण की छलै की होइ छै झगड़ा कारण बुझते छियै पैसा जमीन अतिक्रमण खाना कि पानी एकर उत्तर की भऽ जायत जमीन अतिक्रमण नहि की एकर उत्तर भऽ जायत जमीन अतिक्रमण अगिला प्रश्न देखियौ देखिए शिशुराम भद्री के किया पिटलक किया पीट दिल यो सब चैप्टर पढ़ने छे किया पिटल के खाना नहीं बन मतलब बनल चले कि चारा नहीं देने गप कहने सुतल छल तो शिशुराम भद्री के किया पिटल के ने चारा नहीं देने छल के छलन तही द्वार नहीं चारा नहीं देने छलन तही द्वारे चलो देखियौ अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै भदरी केकरा जकाँ सहनशील छल नदी के जकाँ आकाश के जकाँ धरती माई के जकाँ कि अग्नि के जकाँ तऽ भदरी जे छलै से धरती माई के जकाँ सहनशील छलै चलू अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न की छै कहै छै भदरी अपन पति के व्यवहार के कोना मानैत छल गलत मानैत छल अपराध मानै छल कि स्वाभाव स्वाभाविक प्रक्रिया मानै छल कि अन्याय मानै छल तऽ देखियौ भदी जे छै अपन पतिके व्यवहारके स्वाभाविक प्रक्रिया मानै छलै नहि देखियौ अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै भद्री अपन उद्धार कतऽ देखैत छल तऽ भगवानमे समाजमे पतिके समर्पणमे कि घरमे एकर उत्तर की भऽ जायत सी मतलब पतिके समर्पणमे

घर खेत अस्पताल की बाजार एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके अस्पताल भऽ जायत की भऽ जायत एकर उत्तर तऽ अस्पताल भऽ जायत अगला प्रश्न देखियौ अगला प्रश्न छै कतेक दिन बाद भद्री के होश अयलै है तऽ पहिल दिन के बाद दोसर दिन के बाद तेसर दिन के बाद कि चारिम दिन के बाद एकर उत्तर की भऽ जायत तऽ तेसर दिनक बाद नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भदरी ककरा खोजैत छल की छै देखियौ भदरी ककरा खोजैत छल पिता के खोजे छल भाई के पति के कि बेटा के एकर उत्तर की हो जायत अहाँके पति के खोजे छल भदरी नहि ककरा खोजे छल तऽ पति के खोजे छल चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै शिशु राम कतऽ छल शिशु राम कतऽ छल घरमे नहि अस्पतालमे हाजतमे कि खेतमे एकर उत्तर की हो जायत अहाँके हाजतमे हाजतके मतलब की होइ छै जेल होइ छै ने हाजतके मतलब की होइ छै जेल होइ छै श्रीराम अपना पत्नी घसुआ से मारि देलक तऽ ताहि दुआरे जे छै पुलिस अधिकारी ओकरा उठा कऽ लऽ गेलै देखियौ आब कहै छै भद्री की विनती केलकै तऽ पानी दियौ ओकरा आनू दवाइ दियौ कि घर लऽ चलू नहि ओकरा आनू की कहै छै भद्री की विनती केलकै ओकरा आनू मतलब अपना पतिके देख मतलब देखै लए चेष्टा केलखिन के भद्री एकर उत्तर की भऽ जायत बी भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भद्री भद्री के फेर की भेलै हँसय लागल सुतय लागल बेहोश भऽ गेल कि भागि गेल

एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै भदरी होश अयला पर की देखलकै देखियौ डॉक्टर के पति के खाली कमरा की परिचर के एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके पति के नहि की भऽ जायत उत्तर पति के कियाकि डॉक्टर तऽ ओकरा आनि लेने छल अगिला प्रश्न देखियौ जे शिशुराम की कऽ रहल छल सुतल छल रोइत छल केश फेरैत छल कि भागैत छल तकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके केश फेरैत छल नहि की उत्तर भऽ जायत तऽ केश फेरैत छल अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न की कहै छै शिशुराम के आंखि में की छल आंखि में की होइ छै यौ खुशी डर लोर कि गुस्सा तऽ लोर छल किया लोर छल कि जय पत्नी के हसुआ से मारलक नहि हसुआ से मारलखिन रहए

कहै छै भद्री भद्री चोटक कारण की बतौलक की बतेलक चोटक कारण कि गिर गेल मारि लागल हाँसू पर पैर पड़ल कि पत्थर लागल की बतेलक बौआ देखै छियै मच्छर महोदय जे छै परेशान कऽ रहल अछि इएह तक उत्तर गिर गेल मारि लागल कि हाँसू पर पैर पड़ल कि पत्थर लागल ने तकर उत्तर की बुझत हाँसू पर पैर पड़ल ने बदे की कहलखिन रहए कि हमरा जे छै हमर पति नहि मारलक हमरा हाँसू पर अपनेसँ पैर पड़ि गेल आओर हम खसि पड़लहुँ जाहिके कारण जे छै हमरा ई दशा भऽ गेल अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै जे शिशुराम अपनाके की मानलकै तऽ निर्दोष मानलक पापी मानलक सज्जन मानलक कि बहादुर मानलक तो पापी मानलक नहीं शिशुराम की सजा चाहैत छल जेल चाहैत छल जुर्माना चाहैत छल फाँसी सा- चाहैत छल कि माफी चाहैत छल तऽ की भैया तकर उत्तर देखियौ की भैया तकर फाँसी श्री राम चाहैत छल कि कि हमरा फाँसी दऽ दिअ चलू अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न की अछि कि भद्री की साबित करबाक प्रयास कयलक दोषी निर्दोष अपराधी कि झूठा तऽ भद्री की साबित करबाक प्रयास कयलक निर्दोष मतलब अपना पति के निर्दोष जे छै साबित करे के प्रयास कैलक नहीं अगला प्रश्न देखियो कानून की कैलक बदल गए माफी द दिलक कि अपन रास्ता पर चलत रहल कि बंद भ गए तो देखियो कानून जे छै हमेशा अपन रास्ता पर चलत रहे छै तो कानून नहीं देखे छै कि नहीं कानून जे छै इमोशन के नहीं देखैत अछि ओकर जे नियम अछि भारतक संविधानमे जे लिखल अछि ओकरे कानून मानैत अछि चल देखियौ जे शिशुरामके कतेक सजा भेलै देखियौ की कहै छै शिशुरामके कतेक सजा भेलै देखियौ एक मास भेल दू मास भेल तीन मास भेल कि छओ मास भेल तकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके तीन मास नहि कतऽ सजा भेल ससुरामके तऽ तीन मास एखन सजा भेल अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै कहै छै सजा कोन प्रकारक छलैक तऽ साधारण छलैक सश्रम कारावास छलैक जुर्माना छलैक कि चेतावनी छलैक एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके सश्रम कारावास की उत्तर भऽ जायत अहाँके सश्रम कारावास नहि अगिला प्रश्न देखियौ

तऽ मुस्कुराइत गेल छलखिन नहि एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके सी भऽ जायत चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै जेल किएक गेल घूमय लए गेल प्रायश्चित लेल गेल इलाज लए गेल कि भेट लए गेल तऽ देखियौ प्रायश्चित लए गेल नहि जेल किया गेल तो प्रायश्चित लए गेल देखियौ भद्री अपना के की कऽ रहल छल खुश दोष दे रहल छल आ राम की मदद एकर उत्तर की भेटत अहाँके दोष दऽ रहल छल ने अपने आपके जे छै दोष दऽ रहल छल एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ भगनी केकरा लेल दुखी छल बच्चाके लेल समाजके लेल पतिके लेल कि डॉक्टरके लेल एकर उत्तर की भऽ जायत अपन पतिके लेल कियकि ओकरे काले जे छै पतिके जेल भऽ गेल छल ने चलू अपना लोकनि देखै छी अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न अछि कि भदरी ककरासँ बेसी भर्त्सना करैत छल देखियौ समाजसँ डॉक्टरसँ अपनहीसँ कि पड़ोसीसँ एकर उत्तर की भऽ जायत अपनहीसँ नहि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि कहै छै भद्री केहन पत्नी छल देखियौ कठोर छल समर्पित छल स्वार्थी छल कि आलसी छल की भऽ जायत एकर उत्तर समर्पित छल नहि

झगड़ा अछि प्रेम आ समर्पण अछि व्यापार अछि कि खेल अछि एकर उत्तर भऽ जायत की भऽ जायत अहाँके प्रेम आ समर्पण नहि अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न अछि भगवी के चरित्र केना अछि तऽ कमजोर अछि त्यागमयी अछि स्वार्थी अछि कि डरपोक अछि एकर उत्तर की हो जायत अहाँके त्यागमयी अछि नहि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भद्री केना स्त्री मतलब केहन स्त्रीक उदाहरण अछि कठोर सहनशील क्रोधित कि आलसी एकर उत्तर अहाँके की भऽ जायत सहनशील नहि सहनशील छलनि भदरी अगिला प्रश्न देखियौ जे शिशुरामक व्यवहार शुरूमे केना छल शुरूमे प्रेमपूर्ण छल क्रोधी छल शान्त छल कि डरपोक शुरूमे जे छलनि से क्रोधी छल मुदा बाद में पत्नी के हंसुआ से मारलक नहीं शुरू शुरू में क्रोधी छल नहीं पुछलकै भानस भेलो नहीं गुस्सा से बाद में मारबो केलक पत्नी के हंसुआ से तो शुरू में तो बड़ क्रोधी छलै लेकिन बाद में जे छै ओ- हुनकर पत्नी जखन अस्पताल में भर्ती भऽ गेल आ हुनका जखन होश आयल नहि अपना पति के नहि देखलक तऽ डॉक्टर के बड़ विनती केलखिन कि हमरा पति के आनि दिअ ओकर केओ गलती नहि अछि हम अपने हसुआ पर गिर गेलहुँ नहि तऽ तैयो तब जे छै हुनका पति के अपने आप मे बड़ क्षोभ भेलनि नहि तऽ पहिले क्रोधी छलनि बाद मे जा कऽ सहनशील व्यक्ति बनि गेल बाद मे शिशु राम के की परिवर्तन आयल की भेल बाद मे की हैत अहंकार पश्चाताप खुशी की अवश्य बाद मे तऽ पश्चातापे ने हेतै यौ देखियौ कथा की सिखबैत अछि झगड़ा करब सिखबैत अछि प्रेम आ सहनशीलता सिखबैत अछि पैसा कमायब सिखबैत अछि कि खेल खेलब सिखबैत अछि देखियौ कथा की सिखबैत अछि तऽ प्रेम आ सहनशीलता सिखबैत अछि अगला प्रश्न देखियौ की कहै छै कहै छै भद्री प्रेम भद्री के प्रेम केना अछि कमजोर अछि स्वार्थी अछि निस्वार्थ अछि कि झूठा अछि एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके निस्वार्थ अछि तही प्रकार अपना लोकनि कुल मिला कऽ पचास टा जे छै एहि चैप्टरमे जतेक महत्वपूर्ण प्रश्न बनल से सब कऽ कऽ लेलहुँ आब अपना लोकनि अभ्यास प्रश्न आओर ओकर उत्तर देखब देखियौ पहिल प्रश्न देखियौ की कहै छै कथाकार कहै छै कथाकार पात पर राखल हाँसू के तुलना नहि कोन वस्तुसँ कयलने अछि देखियौ की हेतै उत्तर कथाकार पाद पर राखल हाँसू के तुलना मूल मयूर से कयलने अछि नहि मूल मयूर से चलो अगला प्रश्न देखिए कहै छै शिशुराम की कहै छै देखियौ शिशुराम क्या खिसिया कऽ हाथ पैर पटके लागल तऽ शिशुराम खेतक अतिक्रमणक कारणे बहुआ सँ हारि जयबाक क्रोध छलैक। खाना समय पर नहि बनल छल ताहि सँ ओ क्रोधवा मतलब क्रोधावेश मे हाथ पैर पटकऽ लागल। नहि पुरुष प्रधान मतलब पुरुष समुदाय के ई आदत होइत अछि कि ककरो पित जे छै आबि कऽ घर मे महिला पर उतारि देत। नहि ई आदत होइ छै। ई बात हम अनुभव कयने छी। देखियौ कहै छै कृष्ण एकादशी दिन शिशुराम अपन खेत किएक नहि जोति सकत देखियौ कृष्ण एकादशी के हर जोतनाइ मना छै ताहि कारणे ओ खेत नहि जोति सकत चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै चूल्ही के आगि किएक नहि पजरैत छल देखियौ जरनी मतलब चेरा मतलब लकड़ी के जलावन होइ छै ने ओकरे चेरा कहल जाइत अछि भीजल रहबाक कारणे आगि नहि पजरैत छल कीनाराम के थिकाह देखियौ से सब कीनाराम तऽ कीनाराम जे छै ने से सुराम के छोट भाई छला कीनाराम चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भद्री अपन पतिक अत्याचार बिनु प्रतिवाद किएक सहैत छलीह ओ पतिव्रत छलाह पति के देवता माने छलाह संगी प्रेम सेहो छलैक ताहि कारणे सहित छली चलू अब ऐसा अगला प्रश्न देखब अपना लोग कहै छै ओहि दिन भद्री किया प्रतिवाद करे लगली कहै छै चेहरा भीजल रहबा के कारणे ओ अपस्यांत छल आ नैरक अपमान सेहो सहन नहि भऽ सकल अछि देखबै महिलो समुदाय में अपन नैहर के अपान कहियो नहि से सकत इहो बात अछि ने देखियौ अगला प्रश्न अछि कि शिशुराम कथी से अपन पत्नी पर वार कैलक कथी से वार कैलकै यौ बौआ आंसू से अपन पत्नी पर वार कैलक ने हंसुआ से अगला प्रश्न देखियौ कहै छै अस्पताल में होश आबिते भद्री ककर खोज कैलक अपन पति शिशुराम के खोज कैलक नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भद्री फेर किएक बेहोश भऽ गेली कहै छै पति पुलिस द्वारा पकड़ल गेल सुनि कऽ सुनि कऽ डरसँ बेहोश भऽ गेली नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै दुबारा होश अयला पर भद्रीक प्रतिक्रिया की छल तऽ कहै छै ओ अपन पतिके बचेबाक लेल झूठ कहै लगली एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै डॉक्टर सब भदरी की प्रार्थना कैलक ओ निर्दोष छै तऽ हुनका छोड़ि देल जाय नहि शिशुराम अपन प्रायश्चित कोना कैलक तऽ तीन मास जेल काटि कऽ प्रायश्चित कैलक अपन अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भद्री के धरती माय जका किएक मानल गेल अछि कहै छै ओ सब कष्ट सहित छलाह आ समाधान सोचैत छलाह ताहि कारणे धरती माय जकाँ मानल गेल अछि नहि तऽ एहि प्रकारे अपना लोकनि ई पूरा पाठ मतलब पूरे पाठ तऽ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखलहुँ लाइन बाय लाइन जे महत्वपूर्ण पॉइंट छला आ ताहिके बाद जे छै अभ्यास प्रश्न आओर ओकर उत्तर सेहो जानलहुँ तऽ एहि प्रकारे अपना लोकनिके ई पूरा चैप्टर समाप्त भऽ गेल अहाँ सब काल्हि की करब पूरा नोट्स बना लेब आ आबि कऽ क्लासमे देखा देब तऽ चलू आइ क्लास एतहि समाप्त करै छी जय हिन्द जय मैथिली जय मिथिला जय बिहार